Jehovah Times nih Laholh thawngchimnak in nan kut kan i tlaih hna. Tutan thawng ka rak chim dingmi cu Chin ramkulh chungah COVID-19 zawtnak a ngeimi minung za le sawmruk le pali an si i sain ah aa thlopbul liomi minung sawmnga le pakhat an si. Thawngni kum kul December na hlei khat chun suimilam hleihnih tiang Chin ramkulh chungah COVID-19 zawtnak a ngeimi minung Za le sawmruk le pali an si cang i sainn ah aa thlawpbunh liomi minung sawmnga le pakhat an si. Zawtnak in matupi ah minung pakhat a nunnak a liam tiah theih a si. Hi kongah Chin ramkulh ngandamnak zung rianṭuantu Dr. Mang Tin Ṭial nih Tazimbar na hra tiang ahcun zawtnak hmumi an dihlak ah minung za le sawmruk le pakhat an si i sainn ah aa thlawpbunh liomi minung sawmri le pariat an si. Tazimban le hleikhat Chin suimilam hleihnih tiang ahcun zawtnak an hmuh tharmi Tedim ah pakhat, Falam ah pakhat le Hakha ah pakhat hmuh an si i an dihlak ah minung za le sawmruk le pali an si cang. Cun sii-inn ah a um liomi hi minung sawmnga le pakhat an si tiah The Hakha Times ah a chim. Chin ramkulh chungah quarantine chiahmi an dihlak minung thongthum le zanga le sawmkua le pahnih an si. Atu le quarantine ummi cu zanga le sawmsarih le pakhat an si tiah Dr. Mang Tin Ṭia sin in kan theih. Thawngthei Kungku le Zimber na hlekhata Hakha Tayin Sein Mazaw a zohkhenhtu ngandamnak rianṭuantu pakhat sinah zawtnak hmuh a si tiah kan theih. Hi kong ah ngandamnak pengkomh zung lutlai Dr. Dawt Hle Zing nih tuzing ah minung pakhat hmuh chapmi he cun Hakha COVID-19 zawtnak ngei minung pahra an um cun December ni hra tiangah Hakha quarantine chiahmi hna hi zarhnih le hlei sarih an um tiah Hakha Times ah a chim. Hakha quarantine chiahmi minung pali cu December ni hleikhat ah chuahter an si cang. Hi quarantine chiahmi hna hi cozah nih thongsammi le thongkua bamnak an pek hna tiah kan theih. Chin ramkulh chung ah thonghnih hleikua nakin thonghnih kum kul kum ah accident in a thimi an tlawm deuh. Chin ramkulh chungah Thonghnih hleikua le Thonghnih kum kul kum accident a cangmi cazin zoh tikah Thonghnih hleikua ah accident in a thimi an tam deuh tiah Tazimran hleikhat ah Chin ramkulh PK zung in kan theih. Chin ramkulh Thonghnih hleikua kum chungah accident, sualphun, za le thleithum a cang. Cu chungah hliamhma a pumi minung pa sawmkua le pali le nu kul le ruk an dihlak minung zale kul an si. Accident in a thimi minung pa sawmli le nu panga an dihlak ah minung sawmli le panga an si. Chin ramkulh chung thawngni kum kul kum January thla in December thla khat tiang ah accident in sualphun za le pakua a cang. Cu chungah hliamma a pumi minung pa za le hlei sarih le nu sawm thum le pasarih an dihlak minung za le sawmnga le pali an si. Accident in a thimi minung pa sawmthum le nu paruk an dihlak ah sawmthum le paruk an si. Hi kongah PK zung rianṭuantu pakhat nih motor nakin motorcycle in accident an tam deuh. A bik in zurit bu in motor le motorcycle a khelmi hna an si. Cun kum tling lawng ngakchia zong an itel. Thonghnih le kua nakin thonghnih kum kul kum December ni hlei khat tiangah accident a cangmi an tlawm deuh ko nain thonghnih kum kul kum caah a dih rih lo caah A zappa te khom men ko tiah ṭha kha ṭhansa a chim. Thawngnih kum kul kumnak in thawngnih hleikua kum ah accident ah a hliamhma a tongmi le a thimi an tam deuh tiah kan theih. Na rianṭuannak na dor thil thawkthan tuah na duh a si ahcun ṭha kha ṭhams nih mangfoi tein le na lung a tlin ning tein kan i tuahpiak lai. Ṭhainak a si. Thantlang quarantine chiahmi minung pakua lawng an tang. December na hlekhat tiangah Thantlang quarantine chiahmi hna hi minung hleithum an si ko nain minung pali cu an chuak lai i minung pakua lawng an tang cang lai tiah kan theih. Thantlang Mulung Lelung ah quarantine chiahmi hna cu Yangkung, Mandalay, India le China in a rak ummi hna an si. Quarantine chiahmi hna hi inn ah um ding, Stay at home tiah ruangchuahnak hmun in a rak tlungmi hna an si. Kale zong hi chiah an si ve ko. RDT in siseh PCR zong in zawtnak cu kan chat ko hna. Vanchiat ah Thantlang ah COVID-19 zawtnak a ngeimi an um sual a si ahcun Thantlang siinah thlop a si cang ko lai. Zeicahtiah a hlan ahcun physical doctor an umnak lawng a si ko nain atu ahcun COVID-19 zawtnak in a zawmi an tam tuk caah mah le pengcio in i thlop ding le I zohkhan ding kan si cang tiah ṭuanvo ngeitu Pu Biak Chin Sang nih The Hakha Times ah a chim. Phumnak hmun hi ṭihnungmi quarantine chiahnak hmun a si caah ran har tuk a ngeimi dah ti lo an rak luh lonak ding hi mizapi nawl kan duhmi hna a si. Cun quarantine chiahmi hna nih ni hleili quarantine chiahnak hmun in an chuah tikah inn ah Ni sarih kum quarantine ah kan umpiak ding zong nawl kan duh hna tiah Pu Biak Chin Sang nih a chim chap. Thawngpang a tlingmi le dikfelmi thawng zoh le ngaih na duh a si ahcun The Hakha Times Facebook page kha like, follow le share rak kan cawpiak ve. Tutan The Hakha Times la holh thawngchinak cu hi vial in kan ngol rih lai. Nan dihlak cungah kan i lawm. Ni hlawn sung ka si.